Selamat malam begulai ngaku ini maneng nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu anang baka riga ningkap berekah batang betunggih tunsang lama ini nak nepas ruai pelandai panjai kitai uchu ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi belampit nyepit mimit enda masai ke nadai. Baka ke malam tu ini bisi mai ke bala uchuk dua iti jerita. Jerita ti keterubah kitai tu datai ari siku uchuk ari menua Bakong Miri. Jerita tu dipedua iya ba messenger page Iban lalu dikandut ini ke ruai kitai kitu. Baka selama mega. Jerita tu diserurik admin pej Iban Baru tauka Ayu laban ke mayuh ridang duju tumbuk sakam belang belakang. Digerami Ayu mimit ngena daun bungkang ngambai iya bau rengut enda bau lang. Uchu tu kenu ku iya rindu amat ke pengawa manjuk burung keruak. Jerita uchuk tu nyadi ari empat bulan satu umpai lama ti kudah kena ke dua puluh lima ari bulan satu taun dua ribu dua puluh empat ini ngena nama Mika nyadi ke nama karung uchuk tu. Mika gawa ba sebengkah kilang sabun ba pelilih menua Miri uchuk ketegal ti lama enda kemisi dia deh tudah tuai minta kemisi belelak seminggu ba menija iya. Seninyak bendar ga menija sida eh nadai mayuh jaku, tambah mega Mika jarang amat cuti taja pen hari besai. Semadi Gawai enggau Krismas aja meh tudah tuai bisi kemisi. Gaga meh ati tudah Mika ku kita uchu. Lemai nya, iya bebaikka tali ginti sereta perengka ke deka dikena iya ngaga panjuk engeruak sepengudah datai ba menua. Pia ko Langgua tudah tuai. Te beringkas tawas, tu mura empu iya ngebu kediri ari Miri pulai ke Bakung ngena mutusikal. Ari maya nya ujan muak ke pagi ko tudah tuai. Nyau laun iya datai ba Bakung laban enti begadai-gadai ngena mutusikal laban jalai ke licin basah laban ujan. Datai ba rumah gaga meh tudah tuai meda mua pai indai diri. Bini anak bedau bisi ucuk kitai tu. Bedau ka, ko tudah tuai. Seninjak bendar bakih iya matu. Nyadi nama tu ucuk nama karung aja au. Bakih iya matu bisi mega laban ti benung kemisi pemulai ari kereja ke tasik. Semok ko jaku datai ba pisan tu chum seduai meda pangan diri. Lama enda bebakih jara laban enti kisuk enggau pengawa. Seduai sebakih sama ngelangua deka manjuk engkeruak ba siti ladang sabun enda jauh ari bekenu Miri. Tembu ngintu diri lemai nya, seduai pen lalu ningkira keresa Seduai sebakih iya ngelanggua deka bemalam belangkau ba tanah laban ti ranjur deka nginti ba parit ladang sabun. Sarang telok manok nyau ninggik diri bai seduai iya ngicha ke muru nyamuk enggau kerengit. Seduai iya bela nengali siti siku mutosikal. Umas iya jam kira iya pukul enam setengah lemai. Seduai pen datai ba palan endur ngaga panjua. Sebedau ngenanka panyua, dulu seduai ngaga langkau arau ngena kimis gadung. Tembu ngaga langkau, seduai pen lalu berengkah ngaga panyua. Takah entara panyua seduai kurang lebih sedepa enggau pengan diri. Tiga puluh iti panyua engkeruak tan seduai lemai nya. Udah ke tembu ngenan panyua, jam pen udah lalu pukul lapan malam. Seduai pen lalu mulai kediri ngagai langkau arau. Matu seduai mikau bela bisi mai ai kupi pia mega mi sedap. Seduai mega bisi mai dapur gas ti mit beli ba supi. Seraya ke ngirup ai kupi, mikau nebeh munyi burung keruak ba tali paun iya ti udah dikunik iya ngagai speaker bluetooth. Bechuak-chuak aja meh munyi burung keruak ari speaker mikau. Tembu ngirup kupi. Seduai pen bela buah ngenan ginti sepemanjai parit. Sepemanjai ke ngenan ginti, dua iku burung keruak sintak panjuk seduai. Tu sigi penuh kantung barai tua tu legi Mikal. Pia ku Matu. Mikal enda munyi aja ku kita uchu meda ulah bakih iya Matu changka mulut baka nya ba puak kerapa. Tembu ngenan ginti, Seduai pen lalu mulai kediri. Sebab manyai mulai kediri nuju langkau, ginti seduai bulih dua iku ikan tuman, jelan nya pun mesai mesai lengan kitai besai tuai. Enggai diri ngintu ikan tu legi Mikal. Pia ku matu ga. Mikal udah beketup sima ku kita uchu ninga bakih nya baka kenda kala bejalai. Mulut kelalu changka Baka mulut anak min. Pia ku mika ucok. Mucau dalam ati. Mika da berengkah nak nyamai ati meda ulah bakih iya matu. Datai ba langkau jam pen nyau semak puko sepuluh malam. Perut seduai iya pen berasai rapal. Matu pen lalu nasak mi sedap. Mika ngintu ikan tuman dua iko tadi laban ti deka dikena seduai nujuk mi. Benung tudah tuai Mikal tukil-tukil merutai ikan ba parit. Enda mukai-mukai, iya bisi ninga orang nginu ngangauka nama iya ari tunga belakang munyi tau. Mikal! Mikal! Panjai pelandai munyi nyawa indu nya didinga Mikal. Malik kenyit tudah tuai Mikal tunga munyi indu ke ngangauka iya nya tadai. Tang nadai ga iya meda orang. Meda baka nya, enda ga mikal tu kiruh endar nyangka salah dinga iya. Pia deh kenu ko sagam ati tudah tuai. Mikal nyambung pengawa iya baru ngintu ikan tuman ba parit. Benung tudah tuai mikal merutik ikan nya tadi, dia dia bisi meda kenaing siku indu ari parit ti kena panjal pijit pala iya ba kenaing ai parit nya. Mikau meda siku indu bauh buak. Buak indu nya naka iya pemanyai nyau melit tubuh indu nya empu. Tubuh enggau mua indu nya enda nyengala dipeda Mikau baka ke nadai tubuh semina buak iya aja. Kenaing indu nya tadi terang amat ku Mikau laban ai parit nya enda beriak. Pala Mikau pen Ada belabuh kemai asai ke mesai sintung dara ko kita ucau. Bulu kaki bulu jari iya pen ngerenjang magang-magang. Nyau ge getak jari bikau megai ikan tumat. Tang iya menggang enda angkat mulai kediri nuju langkau. Benung tudah tuai getak-getak megai ikan tuman dua iko nya tadi. Dia dia ninga indu nya ketawa. Ka tiga leka aja ketawa indu nya kenu ku Mikal lucu. Ninga munyi nya, Mikal ada ngangau ke bakih iya matu, tang meh nyawa iya nadai munyi baka orang isu. Meda diri udah nadai daya baka nya, Mikal lalu nguji ngangkat ke diri. Lemi asai pala patung kenu ku tudah tuai. Taja pia, Mikal mujur ngangkat ke diri uchu. Iya nensam ke mua aja nenggau kaki enggai ngangkat ke mua. Nangi te mua betunga mua enggau indu nya pia ku Mikau uchu. Begadai-gadai tudah tuai Mikau bejalai. Pala patung majak lemi asai ke ka teduduk ku tudah tuai. Datai ba langkau, Mikau enda munyi aja. Matu benung belagu. Mai lagu kerimpak kaca loya. Seraya ke ngira umi dalam belanga. Nai, lapo jari digegetak Mikal? pia ku Matu nanya. Chelap, pia ku Mikal seraya iya ke ngeduduk ke diri. Dalam ati Mikal din sigi deka rari aja tudah tuai ku kita uchu. Tang ngai nyadi laban tulang iya berasai lemi amat sepe iya. Mis duai mansau Matu pen lalu magi mis duai iya. Nge matu ngulam pengulam meh mi. Teh nge matu tegu iya jo. Agi gegetek tudah tuai iya nyandih ba pun sabun. Lapo deh mikal, kemai mi nya legi pia ku matu madah ngagai mikal. Mikal enda nyaut. Meda baka nya, meda baka nya majek meh matu nyirut ke mi iya. Tembu majoh mi. Matu pen engkat deka nuchi kuntina iya ba ai parit ladang sabun enda jauh ari langkau arau seduai iya. Benung Matu Nguing deka bejalai, dia iya ada ngetu enda ke kebut. Meda Matu enda ke kebut, Malik tudah mikal. Peda iya ba endua iya ke ngintu ikan tadi, bisi buak naka iya pemanyai. Utai nya nadai nyengala tubuh ko Mikal, semina buak iya aja ti berupai dibalut rau enggau daun rangkai. Mah tu dipeda Mikal udah gegetak baka ke digusak orang. Mikal pen lalu nyapai kandik iya lalu ngangau ke matu. Tang meh matu baka ke enda ninga kangau tudah Mikal. Meda baka nya, ada beruman Mikal ngugut baju matu tang meh matu nyau rebah lupuk. Ada manyuong meh Mikal meda pendiau matu nyau luput. Ba iko mata Mikal, utai ti bauh buak nya tadi mansang semek agi terebai begadai-gadai. Dinga da ketawa munyi indu nya baka ke ditichik orang. Mansik amat munyi ketawa indu nya ko Mikal uchu. Begeremai terengkah ba atau keno ko tudah tuai. Mika udah nadai runding agi, iya lalu ngirit bakih iya matu nuju muto iya. Nadai ngira bakih iya pedih tepangka ba sebelah kayu ba sebelah batu tudah tuai. Runding iya semina ngelawa motosikal aja. Nasihat amat ga tudah tuai matu ukai urang ke besai mit sereta pandak tudah tuai matu ku kita uco. Datai ba mutosikal ada lempai ke mikal ba bangku muto benung tudah tuai mikal deka nyetat muto peda iya buk panjai nya tadi udah degi degi ba jalai ladang kira iya lima depa penyauah ari seduai parai parai ga pia ko jaku mikal nyerawah ngering ke semengat diri. Mutor idup iya pen lalu ngeris mutor deka ngelantak buak panjai ti benung ba jalai nya tadai. Iya meh deka semak ngelantak buak panjai nya mikau mejam ke mata enda lama tang nadai agi iya berasai ngelantak utai. Meda baka nya ada beguai mikau muka mata iya baru. Mutor sikal mikau ngai nyadi laju ku kita ucuk laban jari kiba iya ngenanka bakih iya Mata Ungai ke labuh. Udah ga jalai ladang ngenyai nya. Amat tai nyabak tuai tudah mikal ninga munyi ketawa indu nya entudi muto seduai. Bekeberai mata tudah tuai mikal. Munyi indu ke ketawa nya tadi luba ari belakang, luba mega ari mua, luba mega ari atas pala mikal ke benung deriba. Leka puchau ti diperaja ke ba siko bansa Indun Enda ngasi sekali. Anang ke ka rari ngasuh nyau besai agi pelandai ke tawa indu ti nitih ke seduai iya nyau. Mika udah nadai daya agi ku kita uchu. Abih runding bekeni nyara. Enda nemu nama utai ke ka digaga iya agi. Muto ga enda ulih laju. Indu ke ketawa majak nitih ke seduai iya. Tang meh nasit ga Petara agi ngemata. Lebuh ke datai ba siti simpang, Mika bisi meda api entuka orang. Meda baka nya, ada berumban Mika ngelawa api entuka orang nya. Bedau datai tudah tuai Mika ba entuka. Muto iya pen rebah laban jari iya ti lenyah ngenanka lengan muto sepiak aja. Orang ti bempun tu ko da beguai ngelawa Mikal. Munyi indu ke tawa nya tadi nadai agi di dinga Mikal ko kita ucau. Benung tudah tuai Mikal ngangkat ke muto, matu pen ngeleda ga ari ke luput. Gining gining tudah tuai matu merap bakih iya Mikal. Orang ti bempun tu ko nya tadi lalu nanya, Nama utai menyadi? Lapa seduai dik? Mikal enda memunyi agi gegetak. Aan tubuk panjai. Pia ko matu ga nyaut. Sigi lancat pala tukup matu nyebut utai. Sigi serdah empu. Ninga munyi nya, orang ti bempu entuka nya tadi lalu mai seduai iya tama ngagai entuka iya lalu bekejang ninggal ke endua nya. Orang ti mantu seduai nya siku ari mandua ladang nya ko kita uchu. Lama iya udah ngereja ba ladang nya kenu ku tudah tuai. Iya lalu nyerita, Mayuh bala indun minta pindah belua endua gawa laban ti suah meda antu indu buk panjai nipas tanah ngelayang jalai maya sida iya pulai gawa silau lemai. Mikal enggau Matu dianjung mandua nya ke rumah seduai ba Bakung. Datai ba rumah. Sida pun berandau ba ruai nyentuk ke dini hari sebedau mandua nya tadi mulai ke diri. Pagi siti, Mika enggau Matu tabin ku kita ucuk chelap angat seduai. Sida serumah meh ngambi keresa enggau muto seduai siang hari nya. Kenu ko tudah tuai Mika, asai ke enggai agi iya manjuk burung keruak udah tu ucuk. Neh, Naka tu aja jerita kitai ti keterubah iya uchu. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Nyadi jerita kitai ti kedua tu diberi nama Ini Tuai Minta Makai. Jerita ti kedua datai ari siku uchu ti enggai dikelala nama. Ini ngena nama Ajik Ucho. Nyadi ke nama Karung Ucho kitai tau ngambi ini nyamai ngerintai leka turai likun dipeda telak mata nimpai. Manding didinga lubang pending ti lelepik nyuan kulat pik. Baka selama mega, keranyai jari bala Ucho sigi diseruri ayur baru laban mayuh bingkuk bechak ba ujung. Balat genting ngelekup ba tengah batang. Mayuh jaku girau enggau jaku bangsa bukai. Nya alai ayu ngirah iya baru muai antah ngambi isi. Ngica ke pelandai ngi kitai uchu engkeman gi didinga baka tegalan ngipak ke tembung padi pun. Kena ke taun dua ribu enam, Ajik sebilik pindah ngagai rumah ti baru udah dibeli enda bangat lama sebedau nya. Rumah sida ajik sebilik iya nya rumah tiris tingkat aja ba pelilih menua Sibu Jaya kenu ku tudah iya. Laki ajik gawa nyadi polis lalu tudah ajik udah badu gawa ba siti supermarket ketegal ti udah bisi anak. Umul anak ajik rambau maya nya baru tiga bulan bepenempa indu. Rambau mea nya kenu ku Ajik. Enda bangat mayuh orang ba kumpaun alai iya nya. Semina dua tiga pintu aja. Tunga ke ujung bilik Ajik agi meruan kampung bedau ditegu mensia anak uda. Malam keterubah ba rumah baru nya, laki Ajik enda tinduk ba rumah ketegal tanggung pengawa ti enda ulih diseliah ke tudah tuai. Nadai ko enggau meh keno ko tudah tuai. Kediri-diri aja meh tudah ajik nguan anak iya ti agi mit. Chukup geli tudah tuai keno ko iya laban kandang menua nya ti sunyeman. Chukup geli tudah tuai keno ko iya laban kandang menua nya ti sunyi. Iya ga petang laban api jalai bedau bisi karan. Rumah ajik pemadu ujung Enda jauh ari parit besai, ngeluik ari parit nya agi kampung Babas Repa. Tembu neku ke berang lemai nya, Ajik lalu bebasu ke utai laban anak iya ti udah tinduk. Mentas anak Ajik kenu ke tudah tuai uchu enda enggau orang tengik. Kelai iya nyabak, iya deka nusu Perengka karan ti bukai bedau dibantai kia ari dalam kutak semina peti ais enggau injin basu aja udah achuk iya ba pelak karan. Jam maya nya urung iya pukul sepuluh malam. Benung tudah tuai ajik tukiu-tukiu bebasu pinggai ba singki. Enda mukai-mukai iya ninga TV iya dalam kutak. Tembu te idup! Ajik ti mending ke TV nya idup ke riri enda meh munyi aja tudah tuai. Bulu pegu, bulu kaki, bulu jari enda ibuh disebut ke tudah tuai iya uchau. Sigi udah ngerenjang magang-magang. Pala iya diasai ke kembai mesai sintung. Iya nemu bisi utai nyelai udah nyadi laban TV nya agi dalam kutak bedau achuk ngagai pelak karan. Meh. Nemu ngidup kediri ti beimpai dachuk ba pelak karan ku kita ucau. Asai ke ka tebelengka pingai kenu ko tudah tuai aji ya. Tembu bebasu iya lalu belanda tamuk pangking lauk anak iya ti benung galik ba pangking. Pintu pangking pen lalu ditikup ke iya kenyit. Begadai-gadai tudah ajik galik betilam ngaika anak iya dani. Tarit iya begadai-gadai pua ari dalam kutak lalu iya bebungkur ngena pua. Semina ayan mua aja. Munyi TV ba bilik besai nya tadi nadai agi didinga iya. Seninjik bendar anak iya enda engkeretik jenak tinduk laban ti udah kenyang nusu. Nyadi ba pangking ajik ko kita uchu bisi siti cheremin ako laban bilik ajik tu pemadu ujung sekali. Cheremin nya bedau di gantung kia tire laban ti bedau bisi awak ti engkeman jarak tudah tuai. Meda pendiau cheremin nya sedandang baka nya, berasai gelik tudah tuai. Meda baka nya, begadai-gadai tudah ajik angkat ngiga garik puak sebelah dalam kutak dikena iya mampu cheremin nako ti nadai tire nya tadi. Enda nyamai mata meda utai senawah baka nya pia ko anak ati ajik. Seninyik bendar bisi baju tinduk iya siti ti enda chukup baya agi nyau besai ba dalam kutak. Beruman Najik mantaika baju nya lalu bejalai nuju cheremin naku. Iya pen lalu begadai-gadai nukangka cheremin nya laban deka ngepit baju tinduk iya ngena cheremin naku nya. Udah cheremin naku nya tadi tukang, nadai utai peda Ajik tungaka tisi rumah iya laban ti petang tambah mega Tisi rumah iya agi kampung Jerung semina bentara ke parit besai aja. Benung tudah tuai ajik berati ke utai, dia deh iya bisi ninga orang nyapa iya munyi tu. Meri aku makai ajik. Tiga puluh enam taun aku udah enda makai. Ajik pen lalu nguing tunga munyi ni tuai ti bejako nya tadi. Tang iya semina meda buak ti cukup bauh panjai nyuntai teberengkah ba tanah. Taja pen tisi rumah iya petang nadai api. Senaya api ari paking tuka bisi ga neresa ngagai tisi rumah iya mimit. Iya meh tudah ajik beratika pendiau utai nya, buak chukup bauh tang enda meruan tubuh mua mata kaki jari, semina buak iya aja dipeda gerusu panjai nipas tanah. Seratai enggau nya mega, utai dipeda Ajik nyau rapas, lalu iya enda nemu utai agi sepengudah nya. Ajik luput. Ajik ngeleda pun ninga sabai anak iya rapal deka nusu. Ensu gawa Ajik angkat ngelawa anak iya. Jam pun nyau udah nunjuk pukul satu dini hari. Nyau ka tiga jam Ajik luput ko kita uchu. Ka iya telipun ngagai laki iya, talipun iya enda ingat dini ndua iya engkah. Beguai tudah ajik nusu kanak iya. Ai tusu ajik endang iya mayuh kenu ku tudah tuai ucau. Benung iya nusu kanak, dia di iya bisi ninga rejat kaki urang bejalai ba bilik besai ke ulu kilai. Munyi utai nya baka munyi uduk ensium utai bejalai ke ulu kilai. Iya nemu munyi nya ukai uduk laban munyi utai nya niki sebelah dinding. Enda berasai nyabak tuai kenu ko tudah tuai napi utai baka nya kedirik-dirik aja. Ingin ati iya deka nyerauh tang munyi nyawa iya meresu aja nadai memunyi. Iya semina besampi dalam ati ja enggau sabak-sabak ko kita uchu. Tang meh benung tudah tuai besampi dalam ati. Enda mukai-mukai iya ninga pintu pangking dikeramak utai ari baruh pintu nyentuk ke siling bilik besai. Antu nama antu apa deh nya, pia ku Ajik bejaku dalam ati iya laban iya nemu nadai mensia bangat ngeninggi nya ulih ngeramak siling bilik besai. Sekali da agi, utai dipeda Ajik nyau rapas lalu petang. Ajik luput ke dua kali. Lebuh maya iya ke ngeleda, iya meda laki iya benung mangku anak iya. Nasib dia enda ningang umang tua. Nama ulah dia tinduk duduk baka nya? pia ko laki Ajik nanya iya meda pendiau tudah Ajik tinduk duduk. Ajik pen lalu merap laki iya lalu becherita nama utai ti udah nyadi. Pagi nya mega Ajik betalipaun ngagai apai iya ba machan ke Namit ngasuh iya ngintu bilik. Tengah hari nya apai Ajik datai. Lemai nya mega bilik sida iya lalu diintu bebiau ngena manuk labang lingi rumah lalu bebunuh babi menua siku ti dibeli ba Iban Tunga ke Pulau Nadong, Sibu. Sepengudah diintu, nadai agi meh utai ngachau sida ajik sebilik. Apai ajik madah, tisi rumah ajik jalai orang. Iya mega mekat ajik anang pansut lebuh maya silau lemai seraya ngunsut Sida ajik sebilik ngena engerabun. Ni bala uchu. Naka tu aja cerita kitai ti kedua au. Enti sema bala uchu bisi peneleba napi utai baka ngi ajik, tau bekunsi ba messenger page Iban tau ke whatsapp ini empu au. Nya aja ari ini. Enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu enseriban begelema nanchum tajam. Ini minta ampun ari punjung pala nyentuk ke kukut kaki. Ka penda ini merindang lemai sunyi? Enggau orang chabuh ngeruah ai arap ke jaku kitai bansa Iban enda leleng baka embun midang temeringkas tawas. Enti kedap agi ketap-ketap ba kuan kanan ini sigi datai baru?